Helo Cool Dudes, fi yw Cool Dude ag heddiw da ni am fynd ar yna Expedition! Mm, dwi'n smasho bwton o! Sorry. Uh, a gynnau bwyd! Yay! Okay. Dwi ddim yn meddwl bod o'n peth da i bwyta gyd o bwyd fy hwn. Ond anyway, dwi a mynd i'r cafern ond aros eiliad. Ia, aros eiliad. achos, achos, dwi angen um, cael fwy o stwff. O oh, ie, yeah, gwneud hynna, hynna, ie. Yeah. Okay. Uh, dwi angen chopi lawr coed a coed. Wel, dwi ddim am chopi lawr coed fi. Achos dwi'n licio coeden fi. A mae coeden fi'n amazing. Him, yesh. Um, okay. Dyna fo. O, oh, mae lot haws. O, mae lot haws i torri ddaw coed.

Yay! so, heddiw, roedden ni am fynd yn y cafarn am exportation! Boi boi! Okay. Hedeg, hedeg. Waw, ydy, ydy tu fi. okay, okay, okay, dwi'n... Sugar candy. Okay, um, sugar candy ma handy.

Ww! Cŵl! Dwi wedi lladd Enderman cyntaf fi sy'n technically yn edrych fel Slenderman. Dun dun dun dun dun dun. He! Ac mae'n pretty anodd iddo chi ffeindio Enderman wrth ymyl y dŵr achos mae Endermans yn, gyda, yn cysau dŵr. Waw, mae hwnna'n... Waw, mae hwnna'n weird. Ond Cŵl! Ha ha Creeper, ti am farw rwan 'chos dwi'n thug? Oh! Oh! Pugs not drugs! Ha ha ha ha! Ti di sillaw dy hun am ddim rheswm! Dyna pam tyloch chi ddim lladd eich gilydd, na chwi explodio. Ac os da chi'n lladd, mae o'n ddrwg. Na chwi cael serious consequences. Dwi ddim yn neud dim jôc amdan hyn. Tylech chi ddim lladd rhywun. Tylech chi ddim brifo neb. Oce? Sorry. Um, o'n i angen neud hwn yn serious, achos dwi'n cael ei sponsio gan Comic Relief. What? You might be asking. Wait, Oh! Ok, ok, uh, sorry, eisiau i mesio fyny. I meshed up, guys. Ok, dyna fo, a wedyn. Papio lawr hwnna. Uh, dyna fo gynnau loads. E, dyna dyna dyna. Wow, wow, mae'n lot. Wow.

Da chi beth yn gwybod, allai byddwch chi angen rhywbeth. Fel test i eich resume. Sorry, uh, dwi'n bod yn really serious. Dwi'n eisiau. Dwi'n eisiau bod yn serious, dwi'n eisiau bod yn funny. Fel dwi yn bob amser.

Achos mae yna coal mines weithio yn Cymru. God damn! God damn teulu Penrhyn. Pam, pam ydych chi angen, pam ydych chi angen ca cael y pobl i wneud gwaith ydych chi? Blwyddyn chwech oedd yn hilarious. Sorry. um, Okay. By the way, gen i ddim problem myddogol, okay? Si ddeud hwnna episode cynta, okay? Gwyliwch fideos fi, dwi'n ffynnu, okay? Okay, dwi'n ffynnu, gwyliwch fideos fi. Wel, da chi'n gwylio fideos fi o wan. Wel, dwi'n probably ddangos hwn i, um, i dosbarth fi. Hmm.

hwn i fyma. Actually, tell us symud hwnna o yn fyna. Nyn, nyn, nyn, nyn. Felly ti, mae yna un, un. Oh! Oh! Oh! Oh, MLG Poo Skills! Sorry, hwnna fe si sgwennu ar gwaith cartref neu ar edrych fi. MLG Poo Skills! Sorry. Dwi really angen cael haearn. Dwi really eisiau haearn. Hyannis Bay. Sorry, sorry, just... Mm, dwi angen siarad, dwi angen siarad. Neu byddwch chi'n ffeindio fo'n boring achos no commentary, no likes, no dislikes, no, no something, uh, no.

So far ma na dim byd. Haearn! Woo! Yay! Waw, oedd hwnna'n really, really, really difyn. Wel, anyway. Mm. Yay! Un bloc, dau bloc, tri bloc. Pedwar bloc! Well iddo fo fod fwy na... Well iddo fo fod fwy na hynna. Okay. Wel, hwnna'n y ce, fain geis i? Pimp. Wel, mae hwnna'n y ce. Mae hwnna'n y ce, ond... Me, wel, dim ond. Ydych chi'n ennill, ydych chi'n colli. He. Wel, un fi, motto fi ydi, dwi'n ennill! Dyna fo. Dwi'n ffeindio bod y ffordd yma'n hawdd achos gyd dwi'n gallu gwneud ydy literally mynd fyny achos dwi'n amazing. Amazing, basa Tracyn. Da chi'n gwybod, maen nhw wedi, maen nhw wedi um, enwi um, fath o material ar ôl Pikachu. Mm, do. Enw wedi Pikachurin. Dwi, dwi, ddim, dwi ddim yn rhoi ffibs. Dwi, dwi, dwi, dwi dweud y gwir.

Hopefully o'ch chi ddim clywed yno. Sorry. Sorry, dwi'n burpio. dwi'n sorry. Dwi'n sorry bod dwi'n existio. Sorry, with a fudge. Okay, um, uh, dyna fo. ac ganddo ni rhyw munud ar ôl dwi'n meddwl yn ffilm yn y recordio. Dwi'n meddwl, so well iddo fi ffeinio rhywbeth neu ddim. So bydd episod, so bydd penod 11 ag 12 yn, um, yn cario ymlaen hwn. So, bod yn, bod yn edrych ymlaen am hwn, achos da chi am cael lot o episodes o hwn, ac mae'n am bod amazing commentary, achos gen i ddim byd i siarad amdan, a dwi'n sy'n fod i siarad amdan ysgol. O, o, Flint, a wedyn, beth dwi'n gallu gwneud? Dwi'n gallu rhoi heirn wrth ymwyl o, a wedyn dwi'n gallu gwneud tân. Boom!

Gosh, um, okay. Phew, phew, okay. Um, dyna fo. O, by the way, dwi'n mynd gallu siarad yn tra neud pethau suspenseful. Oh gosh. Dwi really ddim eisiau marw.

Oh, okay. Wel, gwna i lot o um, stone cobble. Uh, cobblestone. Cobblestone is life. Cause that's the way, cause I'll punch through you like a knife. Dylan. Sorry. Dwi'n really sorry bod i'n canu. Fel, dwi'n gallu helpu o. Ond, Wel, dyna ddiwedd episode 9 achos dwi'n gadael ar cliffhanger achos bod dwi'n mean. Bod yn cŵl cŵl dudes! Dowch so 'ma. Just kidding, dwi eisiau bod yn hwyl, yay.